Inche Josefu Mirang'a, korwa mwamo gose nyagete nkerete chikansu iga iga gose iyia. Igo abanto baminto igo mbwate omoichano omonene, amang'ana aba iga iga nkasuneka bonchari omorenda. Abana ebing'werere bagotibongwa na gokwa. Naende abanto babekwa ng'a banyore baeirwe echela, tokagete ng'a oboene ngotoka bore, naende nanyore omonto oyio ogotaara epaara aiga aa. Igo ngosaba eserekari, kora ogwancha oko kwaino, obotuki boikerane, abana aba banyore obomaene bwabo, ekiagera tari buya omwana ekeng'werere agotibongwa na gokwa, na oyokageire oike echela, gose eseli, na gosoka, aitari amaene. Abagaaka baminto, korwa kare nde mbiarengeo? Yaya. Igo nabasabire eserekari, kamoranche korora obotuki boisaine, abanto aba erane echela, mpaka obonene bwabo nabotoke. Riaba rietano igoro gose inche, ondimo. Aki nachiete egasi sikira ibuga korwa nkende egasi.

Manya buna bono erio bagokuura, igo onye ringaneti ngo koba ngosoka isiko baba tikoiruna inche. Ogokwa mogaso.

ekenyinga na egento ekebe korwa kare. Omonto omotang'ani oitete Mwanyabaanto, na Esau agaita omwana omwabo Aperi, akanyora okoragerwa. Na intwe ekero agaita oyomwabo Aperi, akanyora okoragererwa. Bono na intwe abagusii, ekero tokorora abanto baito, gose na abana baito, gose na abanto baminto bagoita abanto bande, eki na egento ekebe giogokumia. omwana bono buna oyo oitwe akabekwa ase echaye ime, ng'ina abwate bweka ekenyinga ekia ngekorwa ase omonto oria omoitete. Abanto baminto abagokora ebikori ekabira eyio goita abanto bande, baita abana b'abanto, barabwo bagenda nyomba korageria ababo, Nyasae nanchera namang'ana ayio, abanto baminto ngaki mogoteba Nyasae nanyancherane? Yaya! Mbobe, goitera amanyinga, ekenyinga nkiana korwa omochie oyio eke omonto aitirwe. Igo bono. Omogusia abagusie ekero ekero baange konyora nomonto oitirwe mbamanyeti omonto omoita, erio baange gocha amo, barangerie abana abamura bagenda rooche bagite amaache, ekero bagitire amaache abagaka na abang'ina, abagaka abagotu na abang'ina abagotu bagenda rooche, abana baria bachia kogita amaache bateebia genda ka. Basi baria batigara rooche barigereria ake nyanyuma ase amaache akogenda, ba babwata ma amaache agiti bono arusigwe gotamboka are, Bamanya korwa aroro barama buna oyo okorete iga, nyora ematuko tayera. Omonto oyio amanye nabo ango tabana gotoka gakwete, gose batoka anyore barenge babere gose batato bakwete bonsi. Igo gochakera bono nabo torachi kobwatia abanto baminto ekero amabe ekabira eyio abanto omonto atokire oitire, abagusii bakora ekegusii kiabo. Nyasae nagiancherete ekiagera baria bakora amang'ana ayio. Baragererigwe abanto bande mbase kogenda eraini eyio, gose ng'aki mogoteba abanto bande? Naboigo.
Naonchokana na nkare korwa esukuru y'omoerio, nari nkoumera abanto aba ngotebia ng'a aye okonya goonchokana na korigia na omwana ka kabekire echae ime. Nari nachiete gochia oo, nkanyora amaene, omwana noa aitire, abekire echae ime. atooreirie egetugi. Ase amarieta nigo nkorokwa Ezekiel Monguru, aye iga nigo tore abagaka g'ekeombe gekorokwa ng'a Mwamogusi Nyagetinga Heritage Council. Abagaka maikaransa iga igo tore namang'ana yogokumia gusii yaito amang'ana atakabeire ororo, bono amang'ana achakire gokoreka oo aria Omogusi arenge goteba ng'a chisese chiangete Nararia aya abagaaka twaikaranseire iga, namang'ana akorokwa ng'a amang'ana y'obotibongi. Amang'ana aya y'obotibongi iga abe igaa iga aboncha ase seito maate iga atokumeti mang'ana atanya koba rinde, ng'a abagorosu gete iga bakaimoka bakobogoria abana, abana obonyaroka bori nonye na obonyaroka bataraisanera koba nyaroka. Abana babere, gusii imoigwete amang'ana ayio buna achinkuma amang'ana agotioka roso, egere ng'a nabo basaretie abana abwo bagakupia abana abwo babekirwe engoru. Tari ayio okatokagete, onye toigwete ng'a gusii yaito obotibongi bonde bwakorirwe, ng'a ase okoro boronge bori ogotwara omocho kore oo kwamonyoria omwana gusii yaito aa, mang'ana ayio atakabeire korwa kare. Bono abagatokumeti ng'a Inee! Naki bono omwana buna oyo ararokwe esukuru ekonyoria omwana oye omochokoro? Tokagete ng'a ne chisokoro chioka chietwekire nkobo geka, naye namakuming'agwa. Ng'a mpaka bono ng'a na ng'ina koro mwana korure esukuru, omong'ina okoro nere tachieti ong'usira omwana omomura, okomotebi ng'a yara moisie enchu tweringanie aiga amo. Nere toigwete amang'ana ng'a aye ng'a akorekire gusii ng'a nomochokoro anyore ring'ina kore omwana, ng'aki naye toranyaroke? Abagaka bono gotokumetie, amang'ana ayio takabeire korwa kare, onde bwensi ogokora ayio tiga achia aerekere, onye tari kwerekera abagaka abamwabo gosinya getinge. Nkorusia tore chianga, amang'ana ayio atakabeire gusii iga iga.